Ki te hono koutou ki reira kareroa, kua tuhi koutou he korero kupu whakataki. Ara? Ā, wēnei te mea nui o wēnei akorana kei te whakahaere ki a koe, kai roto i wēnā nā koe te whakapapa tonu. Ā koe ā. Ā, e kōrero whakapapa mai nā koe. E pātai mai tēnei kuia o Ngāti Porou ki a au, inanahi nei. Mea mai ki ahau, Nō hea te hanga o tō anga o tō pukapuka, arā, Enhancing Mātauranga Māori and Global Indigenous Knowledge. He aha i whakaritea ai e koe tēnei anga? Ana, kua puta i a koe te whakautu. Ne? Nā, e te iwi, te pukapuka nei, Enhancing Mātauranga Māori and Global Indigenous Knowledge, i puta tēnā pukapuka i te tau 2000 i te marama o Poutū-te-rangi 2014. Nā te Mana Tohu Mātauranga tēnei pukapuka i utu, ā, nāku i ētita. Ko te tohunga nāna i tomo tēnei pukapuka, a nā te Mākarini, ne? te Chief o, ah, ah. o roto o Rua Tāhaunara. Ne? Nā, kei te whāraini tuawhitu o te pukapuka nei, te anga te waka mātauranga framework. Nā pātai mai i te te kui o Ngāti Porou nei, nō hea tēnei tauira? Ana, ka puta i a koe te kōrero. Ah, ah, te whakapapa. Ah, te Ana, whakapapa tonu te ina. Ah, nah. he whai i te whakapapa.
Nā, hane te pātai nui, ka tiki tau i tēnā pukupuku kai roto i te reo Pākehā. Ko tēhea te mea reo Mōhio i a koe, te reo Pākehā, te reo Māori rānei, e ōrite rā nei.
Hainamana? Mōhio koe, me pēnei kē pea te whakautu. E, he iwi mātau tātau ki roto i nā reo e rua, ki taku whakaaro. Ne? E, Engari, tērā tonu pea kia kaha ake, e whakapono ana ahau, tātou, mēnā ki te kaha tō tātou reo taketake ake, ka taea e tātou ahakoa he aha te reo ki te kuhu atu. Ana, ko tō pātai mai ki ahau, ā, Ko tēhea te reo? Ā, ka, ko tō tātou reo matua, nē? Ka mutu ko te reo Pākehā hei whakaputa i ētahi whakamārama. Ā, ka reo aku whakahē ki tērā. Ā, ā. Ka reo aku whakahē. I tērā atu wiki, i haere ahau, e, ki te kauhau, e, ki ngā pouako Māori o te motu whānui, ā, te PPTA, Kura Mahita Māori o te motu. Uh. I tū tā rātou hui, ne? Uh, ki roto rua nui a Kahu Matamomoe. Nā, i reira, uh, ka kī mai nā kai whakahaere ki ahau, o tai, ka taia koe te whakaputa i tō kauhau ki roto i nā reo e rua. Mea tau, ā, kai te pai noa. Nā, ko tā tātou pukapuka i whakawahi ai tērā wiki, ka ū ana Ko Whareongaonga, e rua ōna wāhanga. Ko te wāhanga tuatahi kei roto i te reo, e wetewete ana i ngā waiata, ētahi o ngā waiata matua a Te Kooti Arikirangi Te Turuki. Anei ko te wāhanga tuarua kei roto i te reo Pākehā. Arā, nē, kia, kia mau mai ai ā, tēnā, tēnā o tātau. Ana, pērā hoki te, te reo kei roto i te, te waka mātauranga nei. Mm, nō wētahi wā, ā, whakaaro au, ā, hei te pai te reo Pākehā ki ahau. Mea rawa ko Tītahataha, ā, Wiremu, ko Whīwhiwī te arero. Ā, me hoki anō ki te reo Māori, ā, ka whiwhi anō te, te reo o Wiremu wēnā, nā, Nō reira, āhua uri te pea e wā aku nei ki nā reo e rua. Kia kōrero te au ki a tātau tētahi kōrero. Ka hūnuku mātau ki Kawerau noho ai. Ka haramai tētahi o mātau whaea nō roto o Ruātoki ki a mātau noho ai. Kai te ako tonu i te kōrero Pākehā. Nā wai rā, ka whai i tana whaiāipo Pākehā nei. A he motoka tō rāua. Ana e noho ana i tahi a mātou, pakupaku nei mātou e iri mai ono e whitu o mātou pakeke. Ana ka tahi ka, ka mea atu ki tō mātou māmā, o, oh, auntie, kai te haere mātou ki te, ki te whare pikitia. A māku e heri ētahi o nā irā mutu nei ki te whare pikitia. A ka mea atu tō mātou māmā, a, haria, ne? Ā, ka kuhu ki roto i tana motukā, noho mai ana tana whaiāipo Pākehā i te taraiwa i te motukā, arā, ka koia e konei ana mātau i muri. Kātahi ka mea atu ki tana, tana whaiāipo Pā, Oh, Wally, did you saw my comb? Arā. Uh, e nei muri mātau e noho ana, did you saw my comb? Ah, ah. Well, ka whakaae katoa hoki tātou i tērā kōrero, ne? Ka pēnei atu au ki te whaera. E he, nei kē te kōrero Pākehā. Did you see my comb? Mm. Ka huri mai te, te, te whaera, ka panai au waho i te motoka. ka hoki atu au ki roto i te whare. ka reo mai tō mātou māma, kai te ake koe konei. E, i trai a mea i te kōrero Pākehā, ka he, ka whakatika i e au. e nui atu nā mea pērā, ne? Ah. Tētahi anō kōrero. Ka tae mai te waea ki tō mātou kāinga, te kāinga o tō mātou kuia me tō mātou korou e roto Ruatoki nei. Ana kei reira te Pākehā e mahia nei te waea rā i waho. A, ka haere atu, ka ha mahi te waea. Ana ka mea atu ki tō mātou korou, a, e, nā, can you grab the phone because I'm going to ring you from outside. Ko mea atu te korou rei te kuia. Mau e koro atu Pākehā nei aro pring koro Pākehā ki te Pākehā. Mm. Ka mea atu te Pākehā, ah, ki te Ki te kuia, ā, can you grab the phone, katahi ka kōrero. Ana, māku koe e waea mai waho ne. Nā, all you need to do is say, hello, hello, are you there? Haere atu te kuia Māori, ka tangi te waea ne. Tiki nā te waea, a haro, haro, kei konā koe. Ara, ne. Eh, He kuini te āhua i pakeke mai mātou. Ah. Ah, tātou katoa, ne? He, he, he rongo i ērā kōrero. Ai, Ah, pēnā ki taku waina nahi, ana pēnā hoki te tana kōrero mā Pākehā mai. Ana ko tāna up my nose, eh, ana, a pēnā hoki wāku tamariki kōrero pēnā ana. Nē. Kāre tino tiki te, te reo Pākehā. Nani no te Māori e te pai. Wā, he, koira te āhua, and koinei te āhua o tā mātou noho, ne? Ana, kei roto nei e kī ana, Ko te mahi o te reo nā Tohu nā, ina whānui i tēnei whakaaro ki a tātou katoa, ko te rapu i te ora o te reo, ā, ā, ko te language vitality tērā, nē? Ko te rapu i te mauri o te reo, the language essence, ā, ko te rapu i te tuakiri o te reo. Nā, koirā nā kaupapa kua tuhia atu e au ki roto nei. Ana, ko te mahi a wērā kaupapa, he āwhina I a mātou, au tonu me nā tauira, i te wā kei te tuhi mātou, kei te kōrero mātou i nā pukena pai mō tēnei mea mō te rangahau. Hei toro rawa te wā māhau tonu i roto i tēnei tau, ana hei whakaako wēnei nei kai muri i a tāua nei, ka pēhea koe ka rawhirawhi tō māhuna?
Kua makere katoa aku makawe i nā tau nei i te, i te rakuraku i taku māhuna. Engari he momo whakapapa anō tērā, nei, he, he porohewa katoa o ku koroua, ne? Porohewa. E, eh, kare noa iho. Ah. Kare noa iho he, e, e, ki au rā, e, he, he oranga nā kau ki te kite i a rātou mm. rutu i tātou mahi, ne? Nā te mea hoki, e, e, e hoki nei au ki te pukapuka nei, ne? Ko te mahi he kohi nā kōrero mō tō tātau reo. Ko te mahi he tuku i aua kōrero mō tō tātau, mō ā tātau mahi rangahau. Ko te mahi he, he kohikohi kōrero. Ana i, i kōrero mātau nanahi nei, ne? I kī mātau, te mea tuawhā, he whakahoki mai i te ora o tēnei mea te mātauranga ki a tātau te iwi Māori. Nā, me pēnei taku kōrero. Ka murua o tātau whenua, Ka murua tō tātou reo. Ana kei roto i te pukapuka nei, kia kōrero atu au ki a koe, ā, te haka a tētahi, a te koroua nei, a Kīngi Matutaera Īhaka, nē? A rērā nei koe e whakarongo mai ki tēnei, ki tēnei haka. Ā, i akotia ia tēnei haka i a mātou, i a mātou i te kura i Tīpene. E, ana, tēnei haka. Kei te whārangi tekau mā toru o tā tātou pukapuka, ne? Tēnei haka. Ko ia tēnei ture kāwanatanga o aua tau tūkino, kei te noho hāngai tonu ki a tātou i ēnei rā. O ēnei rā whakamaumahara. Kei roto i tēnei haka i titoa e tēnei tohunga o Te Aupōuri, a Āti Tīkona o te Hāhi Mihinare, Tā Matutaera Īhaka, Kua huri ināianei ki tua o te arai e tino kitea ai te āhua o te tohunga rawa o tēnei tangata ki te tito. Nāna tēnei haka i tito, ana ka hāngai tana tito ona o tēnei haka ki ngā mōteatea e toru a te matua tangata a Te Kooti Arikirangi Te Tūruki. Anei tana haka, e rima noa iho nā, nā rārangi e koro. Ka naro rā aku whenua, ka naro rā aku tika, Mātaotao ana te aroha, mōmona ana ngā iwi whai rawa, tūpuhi ana ngā iwi rawakore. Nā, ko te kupu Pākehā, My heritage lands have disappeared, my customary rights extinguished. Love has become callous. The rich have become wealthier, iwi have become insignificant. Nā Kīngi Taurua, nā, nā Kīngi i haka tērā. So, kei whea atu te, te tauira. Nā, nā. Ah, nā. Ah. nā, kei roto anō i tēnei pukapuka, te kōrero a te kuia Pākehā nei, a, a Judith Binney, ne? mō tēnei pukapuka, hāngai ki tō pātai, hāngai ki a tātou i nāianei. Nā te mea hoki, e kōrero ana a Moana Jackson de Roia, I roto i tētahi o ana tuhituhi, pēnei tana kōrero, History is full of truth. Ara, ne. Ara, pērā anō te kōrero a, a, a Bulger, Jim Bulger, me tīmata, we should be teaching colonial history. Ne? Ana, anei te kōrero a Judith Binney, one of the few Pākehā historians to assume the responsibility of making Te Kooti a Rikirangi te turuki,

If we cannot do this, then we will have learnt nothing from the past and we will have exchanged nothing with each other. Nā, kei te haere koe ki tō marae ki Opape, Aha. kei te kohi koe nā kōrero. Ko hara mai mātou katoa, kei te kohi mātou nā kōrero. Mm. Ana, koenei te kōrero te kuia nei, we want to gain something from the past. I kōrero ra hoki a, a Moana Jackson, te roia, e noho mai rei te whanganui a Tara, History is the truth. Ne. Hei tāwhiri ki wāhau nā tonu, ana, hei te rapu au, te tahi pukapuka Behind a Tattooed Face. Ana ko here tau nā Pat Baker tērā. A, tōku mōhio wā, hei tēnei wiki tuna ka tai mai wētahi rā ki roto rua. Nā, i arau ki tāmu makauri i nanahi, ka peka atu ki, ki reira, te tiki te tahi atu pukapuka nāna tonu. Ana, The Strongest God. Tuwhera mai nā whārangi e rua, e toru pea, kai roto ko tōku kuia. Ana, koia te tino hoa tata o Emma rāua ko Carl Volkner, i tōna wā, Orana, 1863. Ana, i tōna wā ko Carr Gundry, I tērā wā, ka mate hara tērā country, he mea, he hōia ro te te mea Pākehā i te whai rā i a a Tokooki mā. Arā ka moe i a George Matchett, ana tōku, ko tōku kuia tonu, he whakapapa kai ka ro te tēnana. Ā, ka pai tēnā kōrero. Ētahi. Hurihia atu te kāmera ki te kuia o Ngāti Ira. Ana te uri o, o Heretaunga Baker, whakatohea. Koira, e noho mai na. Ana tēnā kuia e noho mai na. Ana, ko, ara, kōrua, ai, kōrua. Ai, no te whakatohea. Ko, ko te Heretaunga Baker nei, ne? Uh, behind the tattooed face, eh? Mm. Koira tana pukapuka. Ia mātou e, e kurāna, He iti pene, koinā tētahi o nā pukapuka i tirohia e mātou. Nā tō mātou māhita Pākehā i homai kia titiro mātou. Ā, kei muri o te awe kāpara, he tangata kē, mōna te ao, ā, he blue. he mā. Nā, koirā, nē, koirā te tikanga. Anā, ko te kōrero a Heretaunga Baker i roto i tana tuhituhi e kī ana, He, he āhua kōrero, he kōrero auaha tāna i roto i taua pukapuka rā, nē rā? Nā. He, e pēnei ana te whakamārama o tana kōrero e kī ana, ā, nā tāngata e haramai nei tātou, ā, ka huritia tātou hei tangata kē atu, nē, behind the tattooed face, nē, kei muri o te awe kāpara, nā. he tangata kē, māna te ao, nē. Ana, koina tō rātou kitetanga, i te teihana mai o tauiwi ki tēnei whenua. Nō reira, ka miharo au ki a koe, koro, ka pai tēnā. A, a tērā wiki, me wetewete tāu e te pukapuka nā, a, me tiki anō, māku e tiki tō pukapuka nā. A, māku tonu e tiki, mēnā ka pīrani koe i tētahi rā, māku e tiki, kai, kai rotorua. Ā! Ana meheri mai e koe ki tā tāua hōtaka, kia pai tā tāua wetewete. Māku e koha tētahi ki a. Nē, pū, ka pai. Mutunga mai o te pai o tā tātau hōtaka i tēnei rā, kua tukuna mai he pukapuka mā tātau i roto i te. Ā, tahi, rua, toru, whā, rima, ngā, tuku. E.
Ā, mō koe te mea kē o te hinengaro tēnei nā, tuna raweke. I, i, wai, i te kōrero whakapapa koe? Ā, ka āhua mea au, kia āhua waru pea nā pukapuka. Whakaari te kōrero mō te pūtea.